Сахаба-кирамнарны һәм аларга ияргә тырышкан барча булган мөэмин мөселман кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем! Мөселман кеше һәрдаим фикерләүчән, уйланучан. Аллаһ Раббыбыз аны сыйфатлый,

Алар фикерлиләр, ди. Аллаһны искә алалар баскан килеш, утырган килеш һәм яткан килеш, һәм фикер йөртәләр шушы күкләрне һәм җирләрне бар итү турында. Һәм әйтәләр, Йа Раббыбыз Аллаһ, Син боларны ялганга, бушка бар итмәден, ягъни зур хикмәт белән бар иттен. Йа Раббыбыз Аллаһ, безне җәһәннәм утыннан сакласаң иде, дип әйтәләр. Һәм Аллаһы Тәгалә фикер йөртүчеләрне мактый. Аларны Улюл Әбсар, фикер ияселәре, уйланучылар дип атый һәм безгә шуны әйтә. Шуңа күрә мөселман кеше һәрвакытны фикер йөртергә тиешле. Менә шушы эссе көннәрне, җәйнен эссе көннәре үткәргәндә дәген без фикерләргә тиешлебез. Уйларга тиешлебез һәм ике мәсьәләгә игътибарыбызны юнәлтергә кирәк. Беренчесе, шушы эсселек безгә Кыямәт көнендәге эсселекне искә төшерергә тиешле. Кыямәт көнендә, мәхшәр майданында басып торганда, кояшны Аллаһы Тәгалә якынайтачак. Хәзерге вакытта кояш чама белән 149 миллион километр ераклыкта. Галимнәр әйтәләр, әгәр дә гөн әзрәк якынрак килсә, Җир шарында тереклек калмас иде, янып бетер иде. Әзрәк ераграк булса, бөтен нәрсә боз белән капланыр иде, дип әйтәләр. Әмма ләкин Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә кешеләр Мәхшәр мәйданында басып торганда, кояшны якынайтачак.

Ул 1800 дә күпмедер километр, 48 километр чамасы миль. Яки ул миль дип әйтә, күзгә сөрмә сөрткәндә куллана торган таякмы дип әйтә. Ягъни, ничек әйтсә дәген, кояш якын киләчәк. Кояш бик якын киләчәк. Һәм шул вакытта кешеләр үзләренең тирләренә батачаклар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтә, кешеләр ул көнне тирләячәк ди.

Ул гына түгел, ул анда сеңгәннән сон аларны төрле кешене төрлечә тиргә батырачак. Кемдер шул тирдә табан астында булачак, тире, ягъни аягында булачак, кемнендер тезеннән, кемнендер биленнән, ә кемнендер муенына җитәчәк, диде пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм. Ягъни шушы эсселектән кеше шушы тиргә батачак. Кояш астында тир астын тиргә батып торачак. Әмма ләкин Аллаһы Тәгалә кайбер кешеләрне, кайбер кешеләрне үзенен гарш шәүләсе астына алачак. Ягъни күпчелек кеше тир астында тиргә батып торганда, кайбер кешеләр Гарш шәүләсе астында булачаклар. Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм бер хәдистә җиде төркем кешене искә алды, кайбер хәдисләрдә башка төрле кешеләрне дә гел искә алды. Шуларның искә алынганнар беренчесе гадел имам диде. Икенчесе яшьлектән гыйбадәттә үскән яшь егет диде. Өченчесе мәчеткә бәйле кеше диде. Ягъни һәрвакытны күңеле белән мәчеткә бәйле. Дүртенчесе, зинага чакырган вакытта мин Аллаһтан куркан, курыккан, куркам дип әйткән кеше, диде. Бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраткан кешеләр, диде. Яшерен садака бирүче кеше турында әйтте һәм үзе генә калганда Аллаһтан куркып елаган кеше турында әйтте. Икенче хадисларда килә,

Ниндидер сәбәпле, эше килеп чыкмау аркасында, акчасы булмау сәбәпле, кайтара алмаган вакытта кичектерсә, ягъни ярар, соңрак бирерсен дип, кичектерә икән, яки инде гафу итсә, әҗәтен гафу итсә, кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә ул кешене шәүләсе астына алыр, дип әйтә. Ягъни Аллаһы Тәгалә кешеләр шушы эсселектә торганда, менә шундый кешеләрне дә ген Аллаһы Тәгалә шәүлә астына алачак. Ягъни хәзерге заманда бу дагын бик актуаль әйбер. Шушы авыру сәбәпле күп кешеләр эшсез калды. Күп кешеләрнең күп арендалар түләп э, эшләре дәген туктатылынды. Менә шул вакытта арендага бирүче кешеләр, әҗәткә бирүче кешеләр, әгәр дәген шушы хадисне искә алып, әзрәк кичектерсәләр, Кичектерсәләр, яки гафу итсәләр, өлешләпме, бөтенләйме, аларга, иншаалла, пигамбәребезнең шушындый шатлыклы хәбәре бар. Ул да булса, мәхшәр майданында, бөтен кешеләр тир аст, тиргә күмелеп торганда, Аллаһы Тәгалә әҗәтне гафу иткән кешеләрне үзенен шәүләсе астына алачак. Шулай ук, шушылы эссе көннәрдә без искә төшерергә тиешлебез җәһәннәм эсселеген.

сулап алырга рөхсәт итә. Шуннан пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, җәйнен эссе көннәрендә иң эссе вакыт менә шушы җәһәннәмнен сулышы ди. Һәм кыш көне иң суык вакыт ул җәһәннәмнен сулышы ул зәмһәрир дип атала. Җәһәннәмдә суык тагын бар, зәмһәрир дип аталган суык бар һәм кап эссе, ут эссесе бар. Шуңа Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм шушыларны искә төшерде, ягъни эссе көннәрдә ул җәһәннәмнең сулышы дагын, аны дагын истә тотырга кирәк. Хәтта Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм үз заманында шушы эссе көннәр вакытта илә намазын кичектерә иде, ягъни әзрәк соңрак укый иде. Икенче бер хадисында Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Сезнен бу утыгыз, ди, җәһәннәм утынын җитмештән бер өлеше, дип әйтә. Сәхабалар әйтәләр, я Расулулла, әгәр дәген шушы ут эссесе булса дагын безгә җиткән булыр иде, ягъни җитәр иде, бу, бу ут тагын бик эссе. Пигамбәрбез әйтә, җәһәннәм уты бу дөнья утыннан 69 тапкырга эссерәк, дип әйтә. Һәрберсе шушы дөнья уты шикелле дип әйтә. Ягъни нинди эсселекне искә, ягъни уйлап карыйк нинди эссе икәнен. Хәтта аның сыйфаты турында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул ут дип әйтә, кап караңгы дип. Бу дөнья уты кызыл, ә җәһәннәм уты ул кап караңгы дип әйтә. Ягъни кара төстә, кап кара, кап кара булачак ди. Коръәнгә карасак, Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә кергән кешеләр турында әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны сакласа иде, җәһәннәм әһелләре булудан сакласа иде, әмма ләкин Коръәндә Аллаһ Тәгалә безне куркытып әйтә. Ва асхабуш шимал има асхабуш шимал. Җәһәннәм әһелләре, сул як кешеләр алар. Кемнәр алар сул як кешеләре ди? Фи самумин ва хамим. Вә зиллин мин яһмум лә бәриди вә лә кәрим. Алар дип әйтә, җәһәннәм кешеләре, сәмум. Сәмум ул кайнар эссе җил. Кайчан эссе көнне, менә эссе якларда эссе көннәрне бик әшәке җил исә, ул яндыра ул. Эссе җил дип әйтә. Һәм Хәмим, ул кайнар су. Ул кайнар су кайнап тора, һәм кешеләр шуны эчәчәкләр, һәм аларнын ашказаннарын яндырып чыгачак, ди. Яһмум, ул аларнын каплана торган җирләре, ягъни эссе җил булачак, эссе кайнар су булачак, һәм күләгә дәген кап-кара төтен булачак. Ягъни кайнар кара төтен ул күләгә шикелле булачак. Аллаһы Тәгалә әйтә, Лә бәридин вә лә кәрим. Ул суык та түгел һәм хөрмәтле дә түгел, дип әйтә. Ягъни, кечкенә генә җәһәннәмнең сыйфаты. Аллаһы Тәгалә безне куркыта. Ягъни, без әле бу дөнья эссесеннән кача алабыз. Бу дөнья эссесеннән суыткычлар кулланып, кондиционерлар кулланып, Ничектер кача алабыз, күләгәгә кача алабыз. Әмма ләкин җәһәннәм эссесеннән дәген качып була. Җәһәннәм эссесеннән качып була, җәмәгать. Анын юлы бер, Аллаһнын әмерен үтәү һәм тыйганыннан тыелу. Анын юлы бер, Аллаһнын кушканын үтәү һәм тыйганыннан тыелу шушы җәһәннәм эссесеннән безне коткарачак. Шуңа күрә һәр кеше үзе сайлый. Һәр кеше үзе сайлый. Әгәр дә гын ул Аллаһнын әмерен үти икән, тыйганыннан тыела икән, Аллаһы Тәгалә аны җәннәт нигъмәте белән алыштырачак һәм җәннәт нигъмәтләрен Аллаһы Тәгалә Коръәндә бик матур итеп сыйфатлый. Хәтта бер күләгә турында әйтә Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм, Җәннәттә дип әйтә бер агач бар. Анын күләгәсе ди, Кеше, ди, йөз ел атта үтер, дип әйтә, аның күләгәсен үтә алмас ие, дип әйтә. Ягъни шул агачның күләгәсе, кешеләр шунда булачаклар. Һәм башка төрле Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләрен зур нигъмәтләр белән нигъмәтли, барчаларыбызны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәннәт әһелләреннән кылса иде. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм безгә киңәш итте, җәннәтне сорарга һәм җәһәннәмнән котылуны сорарга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, кемдәген кем өч тапкыр көнгә Аллаһтан җәннәтне сораса, җәннәт әйтер ди, я Раббым, бу кешене җәннәткә кертсәң инде дип. Ә кемдәген кем өч тапкыр җәһәннәмнән котылуны сораса, җәһәннәм әйтер, я Раббым, коткар мине, кертмә мине җәһәннәмгә дип әйтер ди. Шуңа күрә Аллаһтан һәрдаим, Йә Раббым, үзеннен җәннәтләреңне насыйп итсәң иде, дип, Аллаһтан сорарга кирәк. Һәм, Йә Раббым, җәһәннәменнән коткарсаң иде, җәһәннәмгә бер мизгелгә дә керергә язмасаң иде, дип, Аллаһтан һәрдаим сорарга кирәк. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм аны намазда һәрдаим әйтә иде. Хәтта безгә дәген киңәш итеп әйтте, Әгәр дәген тәшәһүдне укысагыз, диде, ягъни намазда тәшәһүдне укыганнан сон,

Тормыш фет, тормыштагы булган төрле фетнәләрдән һәм үлемнән фетнәсеннән сиңа сыенамын. Ва мин шарри фитнәтил мәсихид дәҗҗәл һәм дәҗҗәлнен яман фетнәсеннән сиңа сыенамын дип әйтергә кушты. Ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм намаз саен җәһәннәм утыннан безгә сыенырга өйрәтте. Һәм шулай ук пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм

Һәм ахирәттә хәерле тормыш бир һәм җәһәннәм утыннан үзен сакла, дип, пәйгамбәребез бу доганы даими кыла иде һәм без дәген шушыны ешрак кылырга тиешлебез. Барчаларыбызны Алла Субханаһу вә Тәгалә шушындый җәһәннәм эсселәреннән, җәһәннәм газапларыннан сакласа иде һәм шушы көннәребез безгә гыйбрәт булса иде, ягъни шушы эссе вакытны